This story eh, as you can see tiri munzira eh, takananga kuheadcliff eh, takanyorerwawo nevanonzi baba vagrace vakati vedu we svikaiwo kumba kwangu muzondinzwiriwo nyaya iri pano hanzi kuza kuti tingazvifambisa sei so eh, tiri kuenda Headcliff kwatichanoona baba pamwe chete kana naamai Grace eh, kuti tinzwe kuti inyaya yei yavatidaidzira yavari kuda kuti tinge tichigadzirisa ka eh, mhuri yavo hatisi kuziva kuti inogadzirisika here kana kuti haigadzirisiki saka ndo nyaya yatakutanga nayo navo

kana kuti chii chanyanyonetsa pamba pano chakaita kuti mutibate mhm. tiuye kuti tinge tichizoona tikabatsirana mhm, zvakanaka iyi tete mm. ndingati mm, regai nditange ndichiti chakaitika musi wa 4 september mugore ra 2019 4 september 2019 eh. ndaibva kubasa mhm. eh, ndokubva ndadarikira ndakaenda kudomboshava kunova ndokunogara mama wangu ndichienda kunovaona ndaenda kunovaona ndakubva ikoko ndakabva ikoko zvekumaround mapast 9 dzemanheru ndakudzoka kuno kumba ndichidzika kombi ndakatambira foni adzimai yangu vachindifonera vachinditi muri kupi ndikati ndatodzika kombi ndakutofamba ndiri kuya vakanditi orit itai semunokurumbidza kusvika chi kumba saka semu wangu anga aine pamuviri ndaiva ndakafungira kuti mwe zvichida nguva yake yakwana sezvo madhezi akanga ajuu okay. e, ndakange ndaenda naye kuskani ndikaudzwa kunzi achazobatsirwa musi wa 8 september okay. so this was 4 september right. e, eh, ndokubva ndabva uko ndichitofambisa ndichiti ndichasvika kumba ndichiona mwe wangu ari pamwe ari pamai one mm. ndichisvika pata 10 apo mm. ndakaona pamba by that time pakazara vanhu pakaungana vanhu panze pesapa ah ndikataa what pamba pangu pakazara vanhu like this why ndokubva ndafamba ndokusvika pamba ndikatoti gogogoi vanhu vangu varipo vakati ah, zvino mungati gogogoi pamba penyu here ndikati e ndototi gogogoi because makazara eh, andikatadzi kuti gogogoi chii chiri kuitika eh. ndobva wanditi ah, semasvikira amaita yaya motongosvikawo muchiita se muchinzwawo nyaya chitatongo svikawo chinzwawo nyaya iri pano Eh. saka imi svikai muitewo sei munzwewo Munzwewo nyaya zviri ipati kuitika panapa. zviri kuitika panapa Mm. ndokubva ndavhura dhoo iro ndichipinda mumba mumba mumba umu mune sofa rakaita serinori Mm. riri mubedroom umu ndikaona adzimai yangu anga akagara ipapo pamberi pavo paine gumbeze richibviswa namo richibviswa Tsine, chi tsine Oh, dzemahuswa tsine. idzi, ehe. and then ndikati hako chii chiri kuita ranza- igumbeze remumba menyu Gumbe- not remumba medu Mm. pane gumbeze rainzi ranga rashaikwa panext door apo Alright. Eh. so ndokusvika vadzimai vangu vachidaro ndokubva ndatibvunza vadzimai vangu ndikati ko naivendipinde chii chiri kuitika eh. ndokubva vanditi apa ah, grace mukona chiri kuitika masikati kunga kuine mhepo kwaita eh. mhepo yanga iri serious mm. so kune dzimwe hembe dzatakurwa takurwa dzikabuda chii pawaya dzichidonha dona pachi pasi eh, dzichidonha kuyati kwedu dzepanext door pawaya panext door iri paseri apa ndikati ehe then chii chabva chazoitika e, zvikanzi ai nda ndakarara mbom but later on kumaraundi mapast two vasikana vepapa pane vasikana vebasa mm. auya pamba pana pachinoka achiti tiri kushaiwa gumbeze redu ranga riri pawaya mm. hamuna mm. kuonawo here gumbeze redu mm ndokubva ivo vati ah no gumbezi renyu hanambobva ndadi ndariona kwamboita mhepo maybe pamwe ratakura nemhepo kanzi ai ah, masikana gumbezi rakakurisa kani twin one rikatakure nemhepo zvekuti tingarishaya here kwaraenda mm. zvikanzi nevavo ah ndingazivi but paaraini panapa handifunga kuti pane mbavha inga bechi magumbeze vaya ndokubva wadzokera kumba here hamene anzi vachitsvaga kumba vachizama kusecha kuti vatsvage gumbeze mm. vakarishaiwa mm. and then later on vari kunzweni hameno vana ava vaitamba panze ndokubva vanagire nana oscar netumwe tuvana topanext door apo tumashamwa mm. twana oscar mm. hanzi ndokubva vazouya vachiti ah, nei mitadzo tanzi muri kutsvaga gumbezi mashaya gumbezi renyu mm. vasikanavo ndo zvavakazenge vakutaura vachinzi vasikana ndokubva vati e eh, tashaya gumbezi renyu zvikanzi ah, gumbezi renyu tariona riri kumunda kudzasi uko rakavigwa kumahuswa uko zvikanzi ah, ravigwa kumahuswa ravigwa nani hanzi kamwana kadika kanonzi osandobva kati ndimama vaendesa gumbeze iro rekoko mwana wenyu achinzi mwana wedu isisu ndiye akadaro eh. oscar tikati ah, oh, ndozvataurika zvikanzi oscar anzi ndiye ati gumbeze iroro mama ndovariendesa kuko mama vachona vachizviramba vachiti no handina mbobvira ndamboona gumbeze kana kubata gumbeze ndanga ndakatozvirarira ndiri mupi ndiri mumba semunhu akazvitakura eh, semunhu akazvitakura so i don't know kuti gumbeze roo raendeswa nani kupi ikoko so vasikana vari kunzi shuwa vakazoenda kumunda kuya mm. pane chibush chiri kumunda uko ndichazokuradzai mm. mm. chiri koko kuri kunzi gumbeze ranga rakapetwa petwa zvakanaka rakanyatsopfekerwa pasi pechibush ipapo ndoparanga riri vasikana anzi vakaenda vakasvika vakaona gumbeze vakatora gumbeze vakati ah saka gumbeze ranga rabiwa nani namai grace ungaba gumbeze redu ndokubva watoti atikutomirira ah, mhamha kana vauya tozovaudza mai vacho vepo avagarepo vanenge vari kubasa kwavo kumusoro kuspau ndokubva vamira kusvikira mai vaye vauya kusvika kumanheru mai vaye vauya anzi ndokubva waudzwawo nyaya yacho indanisati ndasvika pano pamba ndobva udzwawo nyaya yacho kunzi ndo zvaitika pana pa gumbezi redu ranga rashayikwa bva tazoriona kupi kumunda kwamaiende kuri kunzi mumunda mamaigresi this stand iri paseri apa iground rechikoro its an open area saka tinongorima ikoko kune munda yedu but ehe saka zvakanzi gumbezi tarowana munda mamai grace so automatically tiri kuti mai grace ndovanga vabachi and eh, pamusoro pazvo mwana wavo hanzi ndiyavo yachitaura akatiudza kuti chi amai ndo vaenda nekumbesa eh, asi mai vacho vaizviramba vaita ah, ah, vana vari kuvanyepera vana vanga vasitoripo vanga ndatovatuma samwe saka idonno kuti vavaudza nguva izvo kuti chii e, ndini ndatura gumbezi saka mai avo vari kunzi pavakauya vachiudzwa nyaya yacho mm. hanzi vakaita hasha vakauya negumbezi racho pano vakasvika nzi vakatanga kurova mai grace ah. vaine pamuviri kudaro amai pamaive panext door vachiti maba gumbezi rangu ndaishaya zvinhu zvakawanda pamba pangu zvamaindibira saka ndimi mamuri kuba all along ndakashaya mablouse angu ndakashaya maskets angu ndakashaya magas tank angu so ndimaita se ndimi mbavha ndakubata ndi kuda kuti zvinhu izvozvo mundidzosere zvese mm. toda kupinda mumba menyu tidi tisearch saka hanzi vakazopinda mumba naamai vacho nevamwe vakomana nevamwe varumeizvi zvese zvakaitika imusati ndisipo ndisati tasvika hanzi vakapinda mumba vakasecha vakashaya zvinhu zvakaita se zvaaida vakanzi vakatanga kurova mai grace vachiti bvisa namo dzese dziri pagumbeze nekuti ndiwo wanga waviga chi gumbezetsine dziya dziya mm, mm. mm. bvisa dzese nekuti ndiwo wanga wadi wapagumbeze ndokubva ndo nguva yakwazondifonera vari pakati pekubvisa chi ndopavakazondidedza vakanditi uyai kumba akuna kumira zvakanaka kombi dzaisvika kumba ndopandakazomanya kumba ndobva ndasvika saka tiri muprocess yekupopotedzana kwavaiita amai avakazo ndakazoti amai avakazoti uyu anogona kuzviita because zvakawanda zvaanoitira pana parent panapa zvamusingazivi kati zvandisingaziviamai ava veapa ndokubva vachizoti soni a ah, ndosaka ari pfambi ihura anotswera achiita basa rekuhurira murume asipo murume ari kubasa anotswera achipinza zvikomba mumba murume asipobakutaura ndauya ndiripo ndichizvinzwa ndichinzi that's why achipinza zvikomba mumba that's why ihure anoita basa rekupinza zvikomba mumba achihurira murume murume asipo zvikanzi anoita basa rekuchengetesa murume vana vezvikomba vana vana vava vana vezvikomba vaari kuchengetesa chi murume ndobva ndati ah, ambuya zvinhu zvamava kutaura izvi kaizvi andichasi kuzvizvisa mambo yane ishu yeblanketi yeblanketi ndainzwisa because blanketi renyu rawanikwa chatada kuziva ndechekuti ndiani arisa uko but now pakubuda imwe futi pamastories mazobudisa imwe yekuti mai grace ipfambi anotswera achipinza zvigomba mumba ndisipo zvamunoona ndikavati mune umbowo here nazvo zvinhu zvamuri kuita sezvamuri kutaura mm. zvika ndine umbowo nazvo kana achida ngaati nyondi taure vanhu vacho nemazita kuti ndaanani vaanotswera achipinza umba umu uye kana achida vanhu vachona vanhu vamwe wacho vanhu vakuru futi ende vamwe vachona vana vadiki futi ndikati o oh, saka mutori neumbowo because muta kuti vana vadiki vanhu vakuru saka mune evidence zvinhu zvamuita sei zvamuitaura ndikati saka ndoda kuti mundudzi kuti vanhu vacho ndivanaani havana kuzotara vakazenge vakudhonzwa dhonzwa nevamwe varume vangu varipo chingoti haa idzi nyaya dzamakutaura idzi haa dzakutyisa hadzichaiti haa nyaya dzamakutaura dzakutyisa hadzichaiti oh, eh, zviya zvokunzi nyararai mm. musataure zvinhu zvamakudii zvamakutaura imimi yenyu yamanga mavinga ndiye gumbezi gumbezi renyu mariwana saka zvamakutaura ichisiyanai nazvo makuda kuparadza dzimba dzevanhu mm. and then inini i wasn't comfortable from that day takabatikana nemashoko api iyayo akataurika namai ava ndokubva ndakazoteera manhero achona ndakati ah, e, honai ndanzwa kuti masvika kumba mukarova adzimai wangu mm. vaine pamuviri ndizvo here mm. vakati e, ndavarowa but nango varowa hwani mbama chete mm. asi adzimai wangu vakanditi no vauya vane chimuti vakandirova Eish. vanga vachingondrova i don't know but nhandisipo Pamusipo. ini ndakazongosvikewo munhu akasuwa achiratidza kuti eish mwangu ari Zvakapress. kumahwani zvinhu zvakamuomera aka- zvakamupurisa ndokubva pazobuda nyaya yekumbeze pakazobuda nyaya dzechifambi mangwana acho nakuseni ndokubva ndachizosiya ndaudza mumwe wangu ndikati ona iyoyo nyaya imaitikira yaita wapomerwa zvinhu zvakakura zvokuti handikwanise semurume wako kuti ndingopete maoko ndongonyarara ndongoti Ndonyarara. ah ngazvingopere ngazvingopere vanhu vari kunyepera ngatichiite another move another move yandakukupa yekuti tiite ndeyekuti say the first you have to go kupolice wonoripotera amai avo nokuti vakurova and also there was deformation of character vakakubvisa hunhu pamberi pangu pataurwa nyaya dzakakura kudai mm. nyaya idzi ndikuda kuti dziitiwe cleared mm. amai avo sekukusvibisa kwavaita ndivo vanofanira kuti vaite sei vakuchenure one mm. ndochizoona kuti tochizomova from there to where kana uchinge wadi wasungisa amai avo vatsanangure nyaya yavo zvakanaka mm. mangwana acho nakuseni ndakamuka ndichienda kubasa ndikasiya ndichiti ubude uende kupolice mm. ana kukwanisa kuenda kupolice amai avo vari kunzi vakazouya ava mm. veapa mm. anzi vakazouya panapa ndobva wasvika vachitora maigiresi vachiti maigiresi ndabva kupolice ndakumhan'arira kuti makandibira kugezi rangu ah. muri kutodiwa kupolice handei kupolice hanzi mai grace ndobva vachinja ndobva vabuda ndobva vatanga kufamba vachiita sei vachienda kupolice kuwani kumusoro so vari muroad vachienda kupolice i heard kuti vakatanga kubleeda vari muroad vachifamba saka mai ava vakatanga kutya kuti ah mwangu akubleeda ndichienda naye kupolice ndobva vakurumbidza maybe pamwe nguva yake yadi yakwana pamwe akuda kubatsirwa ndobva wafambisa ndobva wasvika papolice paye kupolisi kuye mai ava vari kunzi vakazosvika vachichinja statement vachiti a ah, no ndauyawo naamai ava kuti ndigozovakumbirawo ruregerero e, zvandakavaita ndakavakanganisira ndakavarova pamba pavo handina kuziva kuti vane pamuviri ndakatozozvona kuti vane pamuviri ndiri pakati pekuvarova saka ndiri kuona kuti izvezvi vava kubleeda but pane nyaya dzatanga tatadza kuita sei kuwirirana pamba that's why ndakazodii ndakazovarova polisi ndobva ranzi ahora saka so pari kudiwa chi polisi report yekuti mai vavatanga vaina kunoongororwa kupi kuchipatara eh, eh. zvichida pamwe nonanga vakanganisika mwana eh, ndokunyorerwa polisi report ndokuenda kuchipatara kusvika kuchipatara kuya ndokutariswa ndokuona kunzi mwana anga akaneta zvishuwa akarukutika zvakanyanya but ndokubva wanzi ano ah, mukufanira kutoenda kuparinyatwa ndobva wanzi wakutransfer kufanira kuenda kuparinyatwa so ivo kuti vazoende kuparirenyatwa vana kuzoenda kuparirenyatwa vakazoti a ah, ndasiya mumwe mwana kumba mudiki chipo eh. ndasiya mumwe mwana kumba mudiki kuti ndingomusiya ariga kumba asina mumwe munhu mukuru ari kumutarisa hazviite chirega ndidzokere chi kumba mm. hazvisi kuita then ndozoona kuti ndooganiza sei kuti ndiende chi kuchipatara mm. ndokubva vadzoka kuno so vachidzoka vanenge vanzi vakazosangana here namai ava Mm. vakazotanga kukonvinswa kana kuti kunyengetedzwa here kuti vasaenderere mberi nenyaya ipi nekuripota mhm. nekuti amai avanga vakutyirawo kuti ndakawa munhu ane pamuviri mhm. ndinodi ndichasungwa saka vanga vakuzama kunyengetedzana hanzi vakakumbira regerero vakati ano ah, ndichazosvika kumba ndikumbire regerero kuna baba and then ndikati ano ah, even kana mukati muda kukumbira regerero pane nyaya yenyu inofanira kuita create inoda kuinvestigatwa mm. eh, zvekuti gumbezi rakabiwa rikazodii rakawanikwa mm. but imimi nyaya makazotaura ndechipfambi chamai ava eh. mukataura nyaya yekuti vana vanoda kutogara navo vari kuchengeteswa ndevezvikomba mm. nyaya yenyu yapindaafecta zvakanyanya handichagare nemunhu in peace sezvandaigara naye kumashuro okuti chiita nekuda kwenyaya yamandiintroducira chi pamberi pangu kumba mm. mm. so amai ava havana kuzombobvira vakauya pano kuzombotaura nesu okay. ndine the other day randakatombobuda kusinsen eleri ndichienda kubasa ndakatongobudidzana navo ivo vachitobuda vachienda indichibudawo mm. ndikatovaona vari pamberi pangu ndikatofunga kuti pamwe vachamira kuti vataure nyaya yavo but vakatofambisa zvekutotiza zvekutondiavoida eh, mm. ndakatombotisakuda kuti ndifambe but pane jirawo pamberi apo pavakangokeva pajirawo pandakazobudikira ndakatoona munhu atone distance kuratidza kuti atomhanya zvokusakuda kuti nditisi nditaure naye saka takaramba tichizobvunzana kupi kunokumba kuti saka iwe urikuita sei wadiwa ina nonodipota uchati kudii infact mapapers acho aripo ekupolice mapolice reports nemapepa mm. eclinic ndoona kuzomatora ndokuratidzai mm. mumaona mm. nemanyororo akaitwa nevanhu vekupolice nevanhu vekuko so from there adzimai vangu havana kucomplya kana kuti havana kuita action mm. yekuenda kupolice vaitiwo dumbu ravo rikuita seri kuvarwadza havasi kukwanisa kufamba kuenda uko mm. and so forth kusvikira madays avo ekusununguka asvika ndokubva atodarikidza vasati vasununguka and then hatina kunyanya kuva newari because umaskani vanotiwo its two weeks before or two weeks after, after eh. saka takangoti ah, maybe two weeks after tichazoona kuti ndezvipi zvichaita se zvichatora nzvimbo kana zvichizinge zvazodaro tochizoona todii saka ava vakazobva vazotama pano vachiti ini handichakwanisa kugara ndakasununguka paarea panapa ivo mai grace Eh, ivo mai grace because ndiri kuti ndikaenda muzvibhorani kunonochera mvura pane chibhorani chiri papapa Mm. pasasapa Mhm. madzimai ipapo vanenge vachingotaura nemadimikira vachingoti ah takutotya kutosiya hembe dzedu pamalaini because parani panapa pane chii pane Pane mbavha mbavha." totobirwa Ah. musatombosiye yanikirai mumba chemoto motogariridza hembe dzenyu vachiwanza mm. ava vachizvinzwa saka ah, vanga vakutaura kuti zvanga zvakuaafecta mm. ndikati still nyaya yenyu iri kuafecta inini iri kundiafecta mm. saka nyaya yedu ida kuti tiite sei igadziriswe ikliwe maways atingakwanise kuikliya naisedha kusungisa amai avo or else tikitsvaga plan yekuti tiite madna test kuvana vedu eh. sezvo kwataurwa muromo wekunzi vana vezvikomba vakuchengeteswa murume uyu and vanhu vacho vari kuzvitaura maneighbors manext door handikwanise kuti ndivarambire kuti vari kunyepa handikwanise kuti ndivatsigire kuti vakutaura chokwadi bcause vanoswera pano ndo vanogona ndo vanoona nekuziva zvinhu zvinoitika muchi mm. muraini saka kusataura kwavo handizive kuti itsedha vanogona nga vakungotyawo kuendera mberi vachitaura vachiti atotya ah, kuti nyaya dzingazonetsa mangwana mm. kana kuti vakanyepa havo okay. nekuda kwokuti vanga vatsamwa we don't know mm -hmm so ava vakazotama pano pamba vachiratidza kuti vakuramwa vachiti handichada zvepano ndakutoenda vachienda kupi hanzi ndakutsvagwa kunonoroja ndonozvigarira hangu ndega because handisisina munhu ari kunditrusta iwo wacho hauchanditrust vanhu vese raini rese harichanditrust rangu ndakungondiropamba ndakunzi ndiri pfambi ndakungotaura naeveryone mm. so ini ndakufunga kuti ndonogara ndega ndikati no hakusiri kokusolva solution mm. hausolve solution uchitiza pamba uchinonogara samwe mm. solution inosolvwa tiri pamwe chete tiri mm, tese tiri pamwe chete mm. saka zveshuwa vakatama ndisipo ndabuda ndaenda kubasa ndakazongodzoka manheru ndikasvikira pamba zvinhu mba iri upside down scattered masofa akamira nechekoko mubhedha mba yakamira nemadziro vana vanga vatakura vakaenda navo vese nezvinhu zvavo zvavakatakura mastove matengi mablankets hembe mm. dzavo mapoto wata zvese zvese ndobva mm. vaenda ndikasara mm. ndakangoti ah, zvidzorwa basa ndikaona mumba hamuna kana plan ndotangira papi ndakagara almost for about two weeks vasipo ndichitaura nemi paya asi muchi eh, Ndai- asi ivo mai communicator ivo ndaicommunicata navo eh, vachiti vari ku vachiti ngoti ndiri kwandiri usanditsvage hameno kwavainzi vaigara kumhiri uko muno muhetcliff kwavakanga vakurenderwa because mai vacho takavaudzawo nyaya iyi Vachirenderwa. vakambouya mai vacho alright mai vavo ndo vakanga vakuvabatsira vakuvabhadhara rendi mai vacho vachiti ah no inini Amai vacho ndikutofila vanogara? mai vacho vanogara mayadhi vanoshanda mayadhi Oh, vari Mount mavo Pleasant. muno Marara. Eh, vari mavo muno marara Alright, okay. vakatombouyawo vakatombonzwawo nyaya yacho vakatowo confused nayo vakatoti ah nyaya yenyu iri kunetsa Mm. zveshuwa iri kutorema mama wangu ndikatovaudzawo nyaya yacho vakatoti iyi nyaya yenyu yakaoma inonetsa kuti tiiti ndeyechokwadi kana kuti ndeyekunyepa kana kuti tiipindire hatisi kunyatso kunzwisa kuti nyaya yenyu zveshuwa ingagadzirisika Zvakamira sei? ndokubva ndazoti ano ndambofona kune vedna test ve kuvana tete tiuta kuti ndione kuti vanokwanisawo here kundibatsira pathis issue nemadna test vakanditi ah thats fine mm. kana waona kuti ndo zvavafunga kuti muite kuti mukwanise kuzowirirana mm. thats fine itai zvipi izvozvo saka pakubuda kwavakaita kuti vazodzoke vakafonirwa namumwe wangirini vanova vamwene wavo nekuti nevamwene wavo havana maproblems vanowirirana hapana maproblems vakafonana vakatonzi no muroradzoka kumba okay. mm. ishu haisovwe nekuti watiza waenda kure dzoka kumba mugare pamba bva wanyengetedzana mm. ava ndokubva wazodzoka vakadzoka musi wesaturday about around makota to 12 mm. midnight mm. ndopa vakadzoka vakauya vakapinda mumba ndakavagamuchira handina kuva kunetsana navo ndakati because kuenda kwamakaita handina kunge ndakurovai handina kunge ndakutuka handina kunge eh, ndaisa chimwe chandaingoda ndechekuti ticlear up this issue yevana yevana neishu yekuti mapomerwa ezvikomba manzimbavha zvemablankets izo yese at least gumbesa racho rarikavwa but still want to know maybe kuti but ndiani akamborisa ikoko ende richisirwei ranga rabiwa here but nani because ava vanga vakuti ndiye akatoba because mai vake dzimwe nguva vanomboya panapa masikati vachibuda vachienda saka pamwe vanotiita madhiri namai ake pamwe anoba achivapa saka maybe hembe dzedu pamwe vaitoba vachirongedza vachivapa ndivo chete ndivo chete hmm. yeah okay saka so, ndazosvika pakufonana nemi ndichikuzivisai kuti ndonyaya ndinayo ndaita dambudziko pamba this issue is eating me up iri kuconfusa even family vatori confused nazvo vabereki vatori confused nazvo imimi pamuri kutaura naye mm -hmm. e, nyaya yaakapomerwa yekuti paya pane zvikomba anoti chii about it anozviramba ari kuramba ari kuzviramba ari kuti hakuna zvakadaro handizivi ngavataure vanhu vacho kana vachivaziva okay mm -hmm. anzi vanhu vavo ngavataure ngavataure vanhu vacho kana vachivaziva Okay avo mai avo vanhu vachona havasi kutobatika havasi kutaura nesu right. kuti vataure chii so nyaya iripo mm. e, imi makangogamuchira mudzimai wenyu mukati ngadzoke muedze kuwana away yekuclear nyaya dzavakapomerwacho dzaakapomerwa nezvinhu zvakaitika although kumashure okuti nehedu dzimwe nyaya dzakawanda dzataimbonetsanawo hedu dzekuti tikada kudzibatanidza nezvinhu zvakaitika yes ndinogona kumboti ah mudzimai wangu kumutrasta handingamboti ndingamutrasta hundred percent ora chii chaimboitika kumashure kumashure uku ndingati pane ishu yakamboitika pamwana wemukomana anonzi oscom ndowechingani ndewechinumber two wechito e eh, the first one takamita tisati tagara pana tisati tawana stand inoyi 2011 oscar akabatsirwa 2013 okay Pane issue yakaitika yekuti mai vamwe vainzi vaigara apa panext apa. Panext apa. This other side. Mm. Avainzi pane nyaya dzakambotaurika dzemakuhwa vachinzi ivo mai ava vaiti mwana aberekwa pamba apa achangosunungukwa chinzi mwana abatsirwa pamba apa ah, i doubt i don't think kuti ndiwe pamba apa e, because amai avana asingaone zvakanaka nemumwe mukomana aigara futi panext apo of which mukomana wacho panext ipapa padzimai vangu vakamhenga vakamhondoudza futi kumashure uko vachinditi ah, pane mukomana ari kundinetsa anogara panext apa aivapfimba aivapfimba anga ari mukomana kana anga ari mukomana angatoti kurei asvika ejenasati aroora asati aroora vakatondiudza vachinditi ah mukomana uyu ane time achizvita but ndambozama kunyarara but ndaona kuti mm, ari kuramba achita se Achine- achienderera saka ndatisere nditi se ndikuudze Ndikutaure. kuti mumutsore ndokubva ndatombomuendera mukomana iwe ndikatotaura naye akati chii akamboda kuzviramba ramba Achiti, akamboda kuramba ramba because pandakasvika ndakatomuti hona chikomana pane ishu iri kuitika paarea panapa we don't know kuti tichagarisana nguva yakareba sei paarea panapa tichigara tese asi chandinofarira ndechekuti tigare zvakanaka paarea mm. iwewe uri kunzi uri kupfimba mukati wangu zviri kumbofamba sei ichokwadi here akamboti aa ah, ah, plus nyaya yamukutaura iyi ahurai ah, tingatipinde imba titese titaure ndobva tapinda mumba menyu mumba make womake mumba eh. kwake ndobva tapinda mumba ndokubva tataura that issue akanditi ah no hakuna zvinhu zvakadaro zvakamboita sei zvakaitika manzwana ndikati no usadaro because ukadaro unotondishatirisa mm. ukaramba zvinhu zvandaudzwa naiye kuti iwewe ndo zvauri kuita mm. ndokubva azoti a ah, no munoona chika dzimwe nyaya dzinozombotaurawo madzimai enyu dzinenge zisina kunaka unofanira kuzvizivawo kuti sisi tiri chi tiri vanhu vo vechikomana ndikati nyaya dzedzi like nyaya dzipi dzakaita sei dzakaita sei nyaya mm. dzacho mm zvikanzona a ah, vanosombotaurawo dzimwe nyaya dzokuti hadziite kuti dzingotaurwawo nemukadzi womunhu achitaurawo nechi nemukomana ndikati wo ok ndi munoziva nyaya dzamuita sei dzamunoita wo saka ndo zvakaita kuti umbozovapfimba akabva tichi zvikanzi ano ah, aiwa zvekuzovapfimba handakuvapfimba hangu but inyaya dzongoti taingotauro iwo maybe wakungofunga kuti pamwe ndochi ndakuvapfimba but handa kumbovadi kumbovapfimba ndikati aorit ah, anyway later on vazo vachizo ndikati madays acho yandabva kunonotsura yanaye madzimai angu ndopa wakazonditi ndari ndine pamuviri okay ndobva tati fambei after nine months ndobva wasununguka vachangoti sunungukei mai vepapa ndobva vataura muromo wekuti ah mwana wepamba apa haasi wepamba vaiudzani muromo muromo hanzi vaiutaura vachiudzawo vamwe ana mai vekuzasuko ana mai avo ishamwari dzamai ava maigire maigire ndo vakazonzwawo naana mai vekuzasiwo mushure mekunge pazasi apo pane vange mai vakange vaitawo chifambiwo vachitirawo murume wavo Mm. ndokubva wabatwawo nemurume wo matext messages mfoni mm. emamessages mm. avaita neboyfriend mm. ndokubva zvabuda kusvikira mai vekuzasi uko ndo vakatozoti kuna mai ava a ah, imi madzimai eparaina apa ende maenda mbiri yekuhurira varume hamuite wena zvikanzi muri kuti chikwe zvikanzi oniko ndanzwa kuti anzi mwana wamakatonsunuka mucheche wamakabata uyo hanzi hanzimukomana wepapa zvikanzi muri kuti chikwe imi zvamukutaura zvikanzi a ah, zviri kunonzi imimi hanzi pamakazoudza murume wenyu ranga radhiri rekuda kuvhara murume wenyu kuti kana akazozvinzwa nyaya mune makaita cover up muchinzi eh, yakataurwa kudhara ndikatosvikira adzimai vangu that day vachichema manheru ndikatosvika kumba ndikati uyo uri kuchema uri kuchema kohindava zvikanzi ah nyaya ndanzwa pari nepanapa so so ana mai vekuzasuko pane nyaya yetika yakati izvi zvinikuudza kunzoni hanzi inini mwana wandinayo hanzi haasi wenyu hanzi pandakakuudzai paye ndaitoita cover up hanzi ndiwe panext apo ndiwe mukomana uyu so so so haasisipo ah, izvi zvakazoroora this was 2013 akazoora akugara somewhere akugara kudombosha atone family yake ndokubva izvozvo ndoimwe nyaya yacho ndodzimwe nyaya dzatakamboti netsanei dzikainvolva kunzi mwana haazwe papi apa and then again amai ava ndokubva varipita futi and on that day amai ava vachipopota kudaro vakatotaura mumwe muromo wekuti haana kutanga nhasi akatanga kubvira pane mwana uyu vachinongedzera mwana uyu vachitoti kubvira pane Number two. uyu panumber two Eish. vachiti kubvira pane mwana uyu aingozviita but taingozvinyarara tichingozviona but aizviita Alright. ini ndiripo zvaitaurwa ndiripo kwete kuti ndisipo kuti ndakazonzwa nevamwe aa ndakatozvinzwa ndiripo nenzeve dzangu ndichinzwa zvidi zvichitaurwa ndakati oh so otherwise mune clue yenyaya ipi Inyaya dziri Eh, kuitika because pamba nyaya- pamba. semukutaura nyaya dzakawanda dzimwe Alright. dzacho dzakaitika asi mimi Makagara mega muchifunga muri kufunga kuti gumbeze iri raida kuitiswei kumunda? Paissue yegumbeze until now I'm also confused handisi kuziva kuti akatora gumbeze akaendesa kumunda ndiani because Ende for what? vasikana ende for what reasons because vasikana vepapa pandakazovabvunza ndichiti imimi nyatsondi explainai kuti chii chaitika panyaya yegumbeze vakati no isisu tashaya gumbeze zvishuwa but tazobvunza hanzi tazoudzwa nemwana wenyu atiudza apa akati mama ndovaviga gumbeze uyu mwana wacho ndikazomutora ndikazomubvunza ndikati nai oscar imbonyatsondiudzawo mwanangu chii chakamboitika nenyaya yegumbeze nezuro imbonyatsondiudza chii chakaitika negumbeze ndiani akatora gumbeze ndokubva anditi a ah, e, vana pububundu ishamwari dzake vanodzana mm. ipi ndo vandifura kuti tore gumbeze iroro tiende kunoriviga kusasuku nekuti tanga tichiritambisa pamahuswa apa saka ranga rasviba so tazoritora gumbezi racho kuti eh, achinja statement tikati ah, saka ko uri kunzi iwewe ndiwo wakataura kuti mama ndovatora kukanzoni a ah, ndambodaro ndikati ko nei mawasikana muri kuti uyu akadaro but uyu ari kuzviranzi akuzviramba but ndo zvaakataura isusu kuti titowane gumbezi takatorowana through mwana uyu hmm. yeah so eh, pavana mhm. mataura nezvemwana number two mhm. e, kureva kuti ndiyega wamuri kususpecta kuti anogona kunge asiri wenyu ndiye mwana wandine mashoko sofa akataurika zvakanyanya paari mucheche yes zvakangotaurwawo vese vakutongosanganisirwa because avo vakata vachiti kubva pana uyu aingozviita Okay. So that means kubva pane uyu zvichienda mberi. Pana number 2. Pana number 2 kusvika number 3 kusvika number 4. Because number wokutanga vabereki venyaya dzese dzorudzi. Nyaya dzese dzvari kudziziva. Eh, vabereki vemudzimai vari kuzviziva. Mhm. All right. Nevamwe vatori kumusha vari kuzviziva. Yeah. okay. nyaya ivo vari kuiziva allright mm. anyway baba grace ka nyaya yenyu ndainzwa mm -hmm. e, chiregai isu tichinzwawo kuti amai grace vari kutichi pane mm-hmm. zvese zvamataura mm -hmm. e, eh, ihope tichawanawo zvekare mukana wekutaura namamo yenyu mm -hmm. naambuya venyu mm -hmm. nevanhu vese vari kunyatsoziva nezvenyaya iyi mm -hmm. e. and also pane imwe nyaya futi yandingati yakambonditi netsi yatakambonetsana futi mm. navo mm. ingade kurelate again kunyaya yeah. dzichifambe mm. inyaya yekuti ndine mumwe murume wekuzasi uko anogara paimba iri straight nepanapa ndikamira panapa tinogona kuiona mm. murume wethes another year 2016 mm. pazosunungukwa mwana wangu wechinamba three mm. chipo mm. ndaibva kupasemle village bonmach naadzimai angu chibva kunoita shopping mm. ndichiuya pastop pa paikunonokwira kombi naadzimai mm. tichitofara vaine pamuviri mm. mwana wechi number three takakwira mukombi tichikwira mukombi kombi ichangoti fambei distance pana pane panemba iyo mm. panga paine murume uyo tinotozivana mm. tinowirana naye ndotoziva unonaye ndokubva apinda mukombi but magara atanga takaita mukombi ndeyekuti mudzimai wangu akapinda mukombi ndobva agara pasiti rekutanga e, pasiti rekutanga iri pamba nomwe munhu anga agara panext saka rakabva raita sekunge razara bhozi rinopetwaka eh. i ndobva ndaenda panext sit repaseri pake mm. panga paine umwe munhu akagarawo apa ndobva tagara kumashure ndobva kwapinda umwe vanhu kombi ndobva yaita vanhu eh. and then kombi ndobva yafamba ndobva tasvika pane murume uya ndobva apikwa ndobva agara panext sit namagrace mm. Kombi yakuti fambei tichiuya kubva ku village tichiuya. Adzimai vangu ndobva vatanga kufara nemurume waya semunhu wanoziwana naye. Ah mugova makadini? Ah muri right here takatomonanga akatobatawo pai ne drink achinwa. Ah woto zvamunoita munoita pasina kuti kama pai kunoku vakadzi venyu musingavatengere njani njani nyaya dzemadzimai. Vari kutaura nemurume wemunhu. Nemurume. Ah, i- murume amene madhezi acho vaishamwadza nemukadzi wacho. Nemukadzi wacho. zvikanzoni ah no chii ndotobvobva chii kubasa zvangu ndatoti regai ndimbopfana ndimbotenga zvikanzoni awo ah, awo ah, right ko ndakazombouya kumba kwenyu ndichida mbeu yembambaira ndikazoishaya madzimenyu akandinyima chichi zvikanzoni a ah, imimi ndakakuudzai wani kuti munouya kumba kwangu kana ndiripo adzimai wangu akauya wani kunyima imi munouya ndiripo ndokupai mukombo nyadzi kutaura muine vanhu murume uyo haana kuzova iti nini ndiri monji murimo ndakagara mukombi akangoona naadzimai awo eh. atoda kuseka nyaya vachitaura nyayataura nyaya ndakaramba ndakagara ndichi makanyarara so kakazokwira mumwe munhu wechifour sit repamberi ndobva raita vanhu chifour mm. pakurandetu kombi ndobva yazara mm. kondakta akarembera pachi ndokubva agara akaisa ruoko rake pabendekete radzimai anga apa at first and then handina hangu zvandakataura ndakangoti amepakutsvaga chibalance eh, mukombi eh. kombi ndobva yati fambe fambe nyaya dzichingotsva vaitaura nyaya sevanhuabendeketa nyaya dzichitsva ndiri paseri eh. ruoko ruya rakazochinja rikaenda paseri zviya zvokuti munhu ari kuseri uko anoisa ruoko kupa kuhagi nyaya dzichitsva vanhu vari mukombi ndakaona umwe wangu Imimi kuti- rumashure. ini ndiri pamashure umwe wangu ndakaona kuti akanga achinetseka anogara akambozama kuda kuchovhachovha zviye zvekuda kuzama kuda kusimuka Kutiza. pasiti kuda kuti adi but zvairamba because mukombi mune vanhu Eh. vanhu vanopay attention ukazoita zvinhu zvipo Eh. izvozvo kombi yakafamba kusvikira roko remurume uya raidzika kumusana uku, kusvikira akabata muwest ndichiona nemaziso. apa mukadzi ari kuti chi mukadzi Nyaya iyoyo yakatoitika wasi ndedzimwe dzenyaya dzakamboitika kumashure dzekuti right now nekuda kwenyaya iyi inini semurume wacho ndikatanga kunhonga nyaya orit ngatimboende papapa ruoko rwadzika rwapawest ehe imimi kwakudii inini kombi yamboti fambei ndakamboita hasha dzekuti murume ndisimuke ndimurowe mbama ndiiti sei sivana vanozivana mai akabatana kudai hakusisiri kutsigira kwaye mudzimai haasi kuremerwa here kuti murume ari kugotsi i don't know mukombi takagara maybe you ask that issue takagara mukombi and then eh, taakuda kutosvika muno muhetcliff yatotena pahetcliff tenof paipe tamukati ndakazoona kuti ah no murume uyu zvanyanya akabata mukadzi muwest padumba vadzimai vangu vane pamuviri apa we were happy on that day tichitobva kushopping kwabon march hey, eh, mufara ndokubva ndazorova bendekete murume wepabendekete apa ndakamurova pekutanga akaratidza kakumira ndokubva ndamurova kechitwo ndopakabva abvisa roko rake kuseri kwadzimambo ndobva acheuka ndobva andiona ndobva aratidza kuvhunduka ndobva agara zvakanaka ndikati heya unotogona kugara zvakanaka heya unotogona kugara zvakanaka eh. handina chandakabvunza kana anything takabva tasvika pabus stop kavana kuti bus stop ndobva tadzika pabus stop tichidzika pabus stop handizive kuti kutya here kana kuti kudii vadzimi vangu vakadzika mukombe vaine speed yakanyanyisa vachifamba vaita sekuti hatisi tese then i was surprise kuti ah kwanga tati kubva kwese wetiri kufamba teseezira kuti kunemegre ko amundimirire ko muri kufamba mukanzi ah hamusi kufambisa ndinoda kumhanya kumba ndononobika ndasiya vana oh Ndikati ko mirazve tifambe tese. Tese. Ndobva vamira ndobva tatanga kufamba seni ndati ko ndeitiko yamuri kunditi yekufamba makahagana mukombi nevanhu. Ndikati ah akamboda kutanga kuiramba nyaya iyoyo. Ah hapana zvamboitika chii chaitika hapana ndikati aiwa ka haunditi hapana zvamboitika. Ndandakagara kumashure. Ndini ndandakagara kumashure kwako ndichiona zvinhu zvandaidii. Zvese zvaitika. Ende ndini ndazodai. Ende ndini ndazodai so kumunhu kuti azoziva. ndobva zoti ah zvechokwadi baba ivava handizivi kuti chiko zviri kumbofamba sei chokwadi nemabatiro angu avanita ndikati aya but mamuchitaura nyaya muchiratidza kuti muri kuwirana ende mamuchiratidza kuti muri kuklika Eh, eh. pane zvinhu zvese Eh, so how come hausi kunyika Pakuti zvinhu hausi zvese, kuziva hausi kuti kuziva, chii. hausi kuziva. how come uri kuti kudii zvikanzi ah no handisi kutombodi kutomboziva kuti baba vazvichiwa ndichatovabvunza mangwana ndikatona navo ndichatovabvunza kutoti zviri kumbofamba sei ko ndikanonodza mudzimai wacho kuti ndo zvamamakaita dinowirirana here kana kuti mm. zvinofamba sei mm. hanzi haa kana munokwanisa kuera nomuudza henyu kana kudii you know but that issue yakatondibata on that time nemurume till now handitaudzana naye but munhu handaitombotauzana naye tichitombowira aripo anotogara ipapo nanhasi atitaudzani from 2016 Tikatosangana tinotopesana road anotochinja road ini ndichitoenda kwandikuenda tichingotarisana mari yeah, because that's wrong that, that, that's wrong mm. and then poapai tikafudana that this issue poapaita maallegations akafanana neaya mm. ekuti wopomera zvinhu zvakakura kudaro nevanhu avo vachiti that's why achipinza zvikomba mumba haana kutanga nhasi kubvira pane mwana uyu so zvese pazoita nyaya yegumbeze pazotaurika izvi makuchifunga vanhu vese maincidence ese aya angari kuiti kuti paya paya pakamboyo nzi mwana uyo haazoi apa mushure mekunyengwa nemukomana uyo mukombi mukazotiamukombi futi mukaitwa incident ndichiona kwete kuti ndakanzwa ndichiona pamberi pangu ndakatozvicontrola ndaifanira ndakatokonzeresa maybe noise nemunhu but ndakazvicontrola ndikati no handifani kuti ndiite fight nemunhu uyu ari kuzivana nemunhu wandiinaye mumba sa munhu wandiinaye mumba ndiwa ndikufanira sei kutaura naye we discuss that issue ndingati vabereki vedu havana kuiziva that issue yemukombe yakangozikana nevashoma shoma mafriends nemukoma wangu ndakambomuudza akatobatikana akatoti osh no that issue yakaita kamba kwako no no no no no Mm. zvaisafanira kunge zvakadi zvakadaro Zvakadaro. but zvakaitika zvikangopfuurawo then now pane this issue ndoyazonyatsonditemesa musoro zvakanyanyisa kuti ah no mhani Maybe there is something chiri kuitika but iye uchimubvunza ari kuramba ari kuti hakuna I'm still trying to understand you see kuti papa next door pane baba varipo pane murume pa next door hapana murume hapasisina murume izvi zvive pa next door yavo vakanetsanawo nemurume wavo that was back then in about uh, around 2012 somewhere there oh. vakanetsanawo nemurume murume akabva pamba akaenda kwaakaenda vakasarawo vachigara vega mm. yeah and now panapa pane zvapowo zviri siriyasiwo yeah saka inyaya dzekuti vamwe vaimboti achingosiyanai ah, nazvo zvinguva ah, zvinowanikwa makuhwa but hazvisi kupera mandiri inini ndindiri kuti no muvanhu musati mvura yamira kunaya iyo ichiri kunaya eh. musati mumba maane peace nyaya yakapera imo musina mm, peace imo muvanhu uchinetsana at least itii mvura yamira kunaya muchiona buda panze muchiona kuti the sky is clear mm. hapana mm. zveshuwa dunhu remvura riri kunaya onai vanhu mumba kuti vari happy here vari kufara here vana nevabereki zvese zviri right here ndokuti titi nyaya yadii yapera so the only way yatingasove naye nyaya iyi i was thinking kuti maybe ndikakwanisa kuwana eh, help yemadnas pavana vacho vandiinavo vandiri kunzi ndevezvikomba and also i was thinking kuti maybe amai avo kana ava vachizviti vari clear paall these allegations vaifanira kunonosungisa amai avo for deformation of character because inini wati handichavatrust uye nekudo kwezvimwe zvinhu zvakamboitika kumashure uku although kunyange zvanga zvakaitika zvikamboti pfuurei apa muri kuti zvamataura ndezvimwe zvacho ndezvimwe zvacho atori nezvakawanda zvakawanda but izvi zvindo because tirasweri tichitaura zve zvakawanda zvimwe zvinhu zvakamboitika eh, ndine mubvunzo wani andida kuvhunzai mhm. mudzimai wenyu munomuda mudzimai wangu ndinomuda momuda chaizvo chaizvo ndinomuda mhm, chaiko but kuti for now handisisina trust naye ndingangoti trust naye yakabvisika handisisina trust suppose kwaitwa madna mhm. pavana four ava powanikwa kuti pane vamwe vari kunzi vasiwei zvinofamba sei suppose paikwa madna paonekwa kunzi pane vamwe havasi vangu pane vamwe vari vangu then maybe sit down and organize kuti vangu vochengetwa sei vake iye oita move out navo oona kuti anovachengeta how as in saka mune makusiyana ne that is if tinenge tichiona zvoni anozvi explaina sei iye eh. mwana haasi wangu ndapaza kuti mwana haasi wangu iwo waizviramba kuti vana vese ndevangu but now its proved inini chandiri kutaura ndechekuti kana pawanika onzi pane vasiri vangu i don't think iwill be happy kuramba ndichigara naye nevana vandisi vasiri vangu okay. vaakachita kwandiri okay. because right now i'm not saying she did it yeah. no i hear you i hear ndiri kutongoti mm -hmm. Mm-hmm. suppose yeah, because okay. mataura emukati munhu wenyu munomuda mm -hmm. and its obvious zvikabuda mm, vana mm, vana exactly. vari venyu mune makuchigara exactly chimwe chinokonzesa kuti uti mumwe wako unomuda sometimes vana unenge wakona kuti ane vana vati o yes zvinogona kuaffecta right kudai here inyaya yevana here o inyaya yerelationship yenyu because vanhu vakawanda ka mhm. eh, tiri kuita situation yekuti panenge pane maproblems but ozoti ko ndingadini tine vana kugara kwakadaro hakuna kunaka mm. hakutodiwe kuti vanhu mugare nekuti vana mm. because you will be punishing yourselves mm. munenge muchizvitadzira mwoyo menyu uri kuda hako ukontinya kugara nemunhu asi usisamude mm. its better kuti munhu kana achikwanisa kuita move on mm. oita move on but kana paine vana vanenge vanzi ava ndevangu im ready kuvachengeta okay. kusvikira pavanenge vasvika mhm. muchivachengeta iye aripere no iye anenge akuita move out kana achida ehe

and then we will talk the issue because i know kuti maissues akafanana akadai anogona kusataurika one day achibva apera anogona kuda kuti toreits a process but we will discuss kuti kumberi zvi zvichazoitika because handikwanisi kumuti kumukicka out kana aine vana vangu mm. i cannot do that because ndee ndichitadzirawo nevana kana achiainocent vasina zvavanoziva kana achida kugara pamba nevana she will decide kuti ada kugara pamba nevana but ini i don't think i will continue kugara ndiinaye okay all right anyway baba agiri exactly. e, eh, chirega iko zvino e, eh, ndichi wana mukana kutaura namai grace okay. munogona kuvadaidza here okay. ndinokwanisa kuvadaidza all right uh, thank you okay.